Ya kalo ha ya nda kawa hi selamat datang ya di sabarataan ya ulon ja ya bukan ja nginta lah apa kaya pian nah baik kada aku kada nyaman nah kada pakai anu ya kada ku pina aput sorangan yak ra kacamata bagus inya hari ini ga reaction kita. Kada kada direksa nah kada media foto aja lah kita kada kahandak kada kada buseks dikijang apa nih satur pe hanyar ku tuh iya kan diakan nih kan ada kah grup wa nya handak ai jua di wa nya di ketop ku urang baretnya munga mikei mos kah mikei mos di kayu pelem kah. Mimikati foto aja nya malam ini kah ka rusah handak ka foto aja ha muha kada muas kece kada balas aja ha aku, aku ringing-ringing aja babrik mengirim ka aku jadinya malam ini aku buahnya ikam lagi itu kada kalain dah handak anu ka ikam. mambung ngololon jadi kada itu ya kada kaji bungas bujuri ikam kada usah umpatan kaya yak lah ya kaya siapa kayanya nah ya yang lawan nya kaya foto kada sresen lah terutama hari ini lah mahamat dialamat di kadangan yah yah.

Ya ampun nih ya ha. Lida di Banjarbaru. Ya oke, okay. tempat bagus sebenarnya. Urusannya rumah ulun tampun danang bahkan sering mangadan. Oh, sering kah? Anu di para ke siring kah? Di, di akan pasar kah tuh? Pasar terabung ya kayak gitu. Ya,

Salam kanal akhir guys uh, jijan in nang handle project yang di YouTube. N nang pot nang foto ulun ya mana? Kau pada hai aku lah ada mau foto lah kata dia lah. Aduh fuck no nih ah. Ya oke okay, next. Nama Muhammad Ipin, alamat Kangkai. Petri 3.

Kada kahandak ka pasar Panyara Antasari, Sabtu Duta Mall kah, Yang Kimo kah, Giant kah, amun samanakan ya nyet nel umpatnya jua ubahnya janan janasa bahari ditambah bagus bagus bagus salam ja janala ah yang kaya gitu.

Kada kumintai uangnya, ikam sini karja, kada kena belanja, kadang bungas haja. Nah, kada kena namui WA-nya, iih. Kada kawa lagi kukirim WA, sakalinya kupukulinya buhannya. Abang, tompang, alamatnya nyak tahu jua, tubuhnya sudah berubah.

Kada katahu lagi deh aku sehariannya masanya iya nah. Ok lanjut bila kada tahun alang balangan bang nulung alang alangan oh kada tahu nya namanya eh desa tulung ngah desa ulangan kah eh ok kada salam lagi lah yah. Yang tabagusnya next Hasan San kenapa udahan kam ya tapi eh nyana nah kada desa kada kada wani nya nuku kini bina cucuk nya anu jarumnya gasan anunya lah hasan ni ah kada mantan kah amun ikam bini kan gajanan ikam cucuk kita kan.

Daripada akan aku bajalan ka Samarinda kah, ka Jeno kah ku, apa au kah di mual di Banjar di Kalimantan Timur. Ai, alamat siapa hari? Ya hari mana aja tuh? Ya namanya ka tahu, namanya ka tambat nama lagi ah, hih. Iskal ai bujur ai. Ya sekar ah, urung inya di iga sana pian seberataan ah di bahari ah di situ ah intinya harus kutukun ah di kena lain kesarakan bahasil mungkin saka ulang tahun ikam kesarakan bacakan ulang tahun ikam jadi diakan ah dilanjut ne. Dina halus tatapura cari jalur ha yader ngai oi kena kai naya kekedenya kai cari jalur dina halus kam.

Ulah aku kada ngirim. Ikam lah adanya lah. Kada asakan pusakan Ahsan. Ya kada gubung aja lah di buah kemin kah. Jadi kada nyaman lah katamu kirim aja. Satu bang kirim aja ke jana ada pasakan Ahsan terus. Kirim aja drop. Kada karuan aja. Cil, kenapa cil. Kan sudah haja tadi kada boleh aja lagi. Ikaikikan ya kada gimana kada kawasan kaitu kajujuran nang kai tapi kada bungas ya ka sini aja lah videoku terima kasih sampai ketemu lagi reaction video reaction selanjutnya.